So my correct correct people, na as una dey see am for here, na so e be o, wahala don jam wahala, message to Monica lobolobo, omo e don set for Monica lobolobo, wahala TV e don provoke come out for Monica lobolobo, e come give Monica Woto woto for inside this video come blastalize Monica black and blue my country people no be small thing o mm, this one na hmm, wahala really jam wahala okay my people wetin this woman this oyibo woman because na the oyibo wey be say e marry to nigeria e say make monica lobolobo no call her name anyhow the way e be say monica dey call lolo name anyhow say if monica try am to her say hmm e say e go bring court paper to Monica. Hey, e go draw to court of law. My country people, as my ear hear this one, na know say as I proko wey me I be na, hmm, na I run kitikiti katakata. I say only my ear no go hear this one. Make I bring this one for una o. Hmm, tori don wowo no be small thing. Una know say as we dey here so na, hmm, I no fit just talk am alone, we must go comment section make we go see the woto woto wey the rest people come give Monica lobolobo for inside this video, no be small thing o. So make we dey go comment section and e come even talk am say Monica lobolobo no know one two three o, na wahala TV talk am like that o um e say e no know one two three, e say how Monica go dey call herself Big man wife say na small man wife. Hey! Hey! Wahala no dey finish my people. Oya na, make we go there. Make we go comment section sharply. Hmm. Madam, forget about that. The forget about that. The snake tongue woman she no reach your level you have describe her perfectly let me go and search for your channel hey let me go and search for your channel joe i need mature mind not all those lo locals ha ha ha He say no be all those local people wey be say um they dey fear to talk to Monica Lobolobo. So another one don land from Gladys say Gladys hey which one be snake tongue again? Una get mouth sha um my country people no be small thing oh um make we dey go na Africa are cause other um rance use social media for progress while we use it to destroy each other um who did this to us hey my country people this one na ewe hmm chineke me who do us this one Moni, hmm, monica The way this one take write Monica na wa o. Kedede. Hmm. Think say na see o. Monica you you you eh hmm. you eh this one no be lolo when you dey call her name anyhow she go put pepper for your eye monica you hear am monica hmm. dey say this wahala channel e no be E no be lole o say this wahala channel go put pepper akpoko na pepper for your eye Monica lobolobo. you don set here mama you don ready water don pass garri oga don run away oh e don happen. Hmm. So another one dey here pretty Sunday who be lolo so okay.

Sally, so me, I so me, I so me, so what do? Hmm. I don't know what he want try to talk. Oh yeah, no, make we enter there, make we go look up. So Monica was in Germany doing water ministry and he agreed she has her information. Okay now, make we still dey go. This comment section sweet sha. How many of una agree with me say this comment section sweet? Eish! Sweet like sugar. Well, hmm, you help, hmm, you can call Cora, hmm, because this matter wey dey ground eh, na Cora matter na im dey cause kasala wey dey burst for everywhere my country people wey we wan take end this quarrel matter make we leave quarrel in peace eh my people hmm another person should not call your name we will give it wotowoto skinny ah I tell una say this comment section eh e hot e hot e hot like akpokona pepper shut up woman what level are you

Chai! Chineke me! She is really hmm, trash. Ashawo, kobo, kobo. Hey! As e dey be for here na so e memeya kalo ekwa. Monica, the leader, hmm, everybody wants to trade with your name. Who be this mumu? oh, Coco Bioko. I tell una say this comment section go hot yo. E too hot yeah. So that trash. Hmm. Dey old like that to charge iyele Kute, Iyele Kute. Hmm. Wow, Mona, follow me up here. No, me say I too sabi read though. I still dey learn. Everybody na learn na. You are not my cook it. Hey, this comment eh. Uh, this one na from this person. I believe say na na Sokoto. Ah, my cook. Hmm. Never hear this one once o. Oh. See wahala oh, yes oh, wahala don wear skirt and blouse, agbada and shokoto, big man wife TV. Hmm. abeg wetin be the lady china make i go follow her joor E? na wahala tv oh abi wahala channel my people una see this comment section now wey just dey hot hot hot hot no be small thing o this woman when she dey talk so hmm no well o wetin she dey talk for mouth now even get meaning eh ewe oyibo na im come give una woto woto like this my country people hi shame on una shame e fun eh e unu e no ma fo na. um Iwe. Monica the hero lady, the true teller. Hey, this one na Monica people. Okay oh, of it yeah, and if you like it, how you oh, anyone wanna talk? Hmm. Na comment section I come read oh. Smart Obasuyi go use peace. Huh? Ab abeg, abeg, abeg. Hmm? What you say use? Mm-hmm. Okay now, go use peace wash your face make you dey see well. Yeah! Okay, now this now this one will say um Lady Monica the truth teller. Now that the fire for here say say go use peace wash your face make you dey see well. Now they tell this Obasuyi for here so hmm don red for you Obasuyi love you Monica okay oh see red head my people some still put like oh mm -hmm. me I no get where I dey join oh I just come this comment section say me I come give my correct people wetin dey happen for this comment section hmm you are very correct she is

Okay oh, hmm. Eh, he commenting now for Odamegbe oh, where now? Hmm, okay. No. We get the big comment say Yoruba people make una no just start the the calling names here. Yeah, oh. Na only una dey live Una husband for living room dey fuck for bedroom um look at all the dirty people wen shit here dey eat same place shame hahahaha. My country people um how una see this matter na How una see dis comment section um make una let me know if dis comment section if e sweet una like me make una let me know so we have another comment wey be say e hide for the for here e be like say na wahala channel abeg wait for me make I wear my slippers make we waka go together. okay dem wan go follow wahala channel abi wahala tv wetin dem dey call am o guys the woman wey be say the white woman wey come give woto woto to monica lobolobo this woman wey she dey talk So okay I don first see this comment mouth no even get meaning hmm my people abeg anything wey una think about this video make una no forget to comment down below hmm say wahala e don jam wahala and If una wan watch dis full video um make una come watch am for Aproko the Godfather hey hey I believe say people go don comment more oya na make we still go there make we go check so any new comment any new comment no new comment my people abeg if una enjoy this comment section um make una no forget to comment down below and if you never subscribe to this my channel sweet mother gist tv wayekeji abeg abeg abeg hit that red button wey say subscribe and also on the notification bell the bell icon so that anytime when i take drop new video like this you'll be the first to watch see you guys on my next video bye bye